Alla i ddim cofio'r union ddiwrnod nes i stopio siarad. Na chwaith pam. Ond dwi yn cofio ymateb pobl. Mae nhw'n meddwl mod i'n bod yn anodd, neu'n swil. Dyn nhw'm yn dallt. Diolch yn ddewis, dwi ddim yn gwrthod siarad. Dwi'n llythrennol, yn gorfforol, ddim yn gallu siarad. Dwi'n mynd mor bryderus. Mae ngwddw'n mynd yn dynn, dwi'n grido, cledrai'n chwysu, breichiau'n groen gwydd, mae nghalon i'n curo yn fy mrest. Popeth i'w glywed mor bell i ffwrdd, ac yna dwi yn y môr. Tonnau o banic yn fy llethu i, y tir yn pellhau, a phellhau. Dwi'n trio cael fy anadl, ond dwi'n methu. Mae popeth yn sownd. Dw i'n 17 ac yn siarad efo'r union nifer o bobl ag yr oeddwn i pan o'n i'n bedair. Un, fy mam. A fel gallech chi ddychmygu, mae hynna'n gallu bod yn dda ac yn ddrwg. Dau, fy hun. Sef sgwrs efo rhywun sy'n fy nallt i, er nad yw hi'n rhywun dwi'n ei licio bob amser. Y peth yw, sneb eisiau bod yn wahanol. Mae gennau therapydd wythnosol sy'n deud, O, dwi mor falch dy fod i wedi dod i'n sesiwn ni wrth yma, dan. Da ni'n mynd i gario ymlaen efo'r ara bach. Rhyw fath o exposure therapy yw'r Ara bach. Er enghraifft, os fysa ti ofyn, Nadroedd. Ww, mae nadroedd yn ddychrynllyd, sy'n ymddangos fel ofn cwbl resymol. Ond, ti'n anhebygol iawn o gael dy frifo gan neidr. Yy, yn ôl i'r ara bach, ti'n dechrau wrth eistedd yn fama. Ac mae 'na neidr tu allan i'r stafell. Mae rhywun yn dod yn agosach, yn gafael mewn neidr, mewn bocs wrth gwrs. Fysa'r neidr mewn bocs. Ond wedyn, yn ara bach, ti'n cario mlaen i wneud beth oeddet ti. Ac yn fuan iawn, ti'n anghofio am y neidr. Ti'n sylweddoli nad yw e'n dy frifo di. 'Di o ddim mor ddychrynllyd â hynny. Mae hyn. yn iawn. Deud y gwir, mae hyn mor iawn, mi allai'r neidr symud ychydig yn agosach. O, mae'r union rhy peth efo siarad. Mae gen ti ofn afresymol o siarad. Ac felly, yn ara bach, ti'n siarad efo rhywun sy'n sefyll tu allan i'r stafell. A sbia, sdim byd drwg wedi digwydd. Felly, mi allen nhw gymryd cam bach yn nes. A i feidio, neu drio mynd yn boeth yn fyma. Ti'n cael bach o banic yn fyna? Mae'n iawn. Mi allen nhw gymryd cam bach yn ôl. Mae fel gêm wael iawn o faint y gloch di, Mr Blythe, a ti'n sydyn yn ffeindio anferth o bloody sarff yn syllu dy wyneb di! Dwi eisiau teimlo cysylltiad. Dwi eisiau chwerthin a charu a cael fy ngharu nôl. Dwi eisiau gallu mynd i lefydd prysur a gofyn am goffi yn Starbucks a deud wrth mam-gu mod i'n ei charu hi cyn iddi farw. Dwi eisiau gofyn am gyfarwyddiadau pan dwi ar goll mewn goedwig tywyll a mynd i partïon. Yfed. Chwydu. Dwi eisiau siarad heb chwydu. Mae nghalon i'n dyrnu. Fel safon fy ngwddwg i. Mae ngheg i yn gremp. Popeth yn tawelu a phellhau. Mae'r tonnau'n dod. Ond rhywset, dwi'n aros ar ben y dŵr. Dwi'm yn boddi. Ac i mi, mae hynna'n gam anferthol. Epig. Fy enw i yw Dana Elford, ac mae gen i lais.